Obosoya naende kw'amagonto y'okomosoya. Obosoya, bono korwa abwo ninwe moratoerese rende gaki ebinto mbiratetamo. Rirongo rirori nindi. Rirongo, rirongo rirori nindi maete. Rirongo nari ase omong'ina oria omokoro are kobeka ebinto biaye are korosia rirongo, kobeka chinko gose ogacha ebinto biaye igoro.

Chindemero ninki? Chindemero. Chindemero no amaremo aria kare kobwate oboremo bwao nigo eyio nendemero yao nere eyio tware koroka endemero. Obosoya ninki? Obosoya, obosoya mborara kabere, ogosoya ekero omonto agosoya amai akorigereria omonto iga, kwanyora omosoyire ase amagoro nsa, otandotandokire enchera gete iga. Okwo nokwo ogosoera. Eyebo. Rirongo rirori ning'o? Rirongo, enyomba yare koagachwa, rirongo ribekire omonto agotira abegete engasi, otira na engasi igoro, chirongo igoro. Enderi ninki? Enderi, enderi na egekoro keria kia kare omonto agoteba ng'a, ng'a enderi. Yaani endeeri yaino mwabwate korwa kare, ekero amanyinga aino endeeri, endeeri yaino, yaani buna ekemira kiabo, ee, nabo kera, nabo kera, nabo kera abo kere. eng'enki nende eria yaino nkiarenge okorwa kare. Enchome? Enchome? Enchome nko nkobwatekana ere omonto a gose are omong'aini togoteba ng'a ng'a omonto oyo ne enchome na omong'aini. Igo enchome eye nesoima eyende eria?

Toroche chirochio chikomenya egurubu yabo, na chiria chigoratokire botuko chiachire nyomba, chinsanako, chinsanako echigotatu ghafla, kende ekeigo echirenga. gose omonto oyo nomogusii, ntobwate gento tokoroka chigurubu, oyo nomogere, oyo nomogusii, ekiagera omogusii agokwana ekegusii, omogere okwane ekegere. Ensanaku, naki tokora tonyimanye neye nensanaku. Ne.

Mokoboka mosambe chichancha mosambe mipira egere chisoke chisoke chigende. Lakini chimonyo chimonyo chirochio chire noo okonyora chiraria esa ase amasungi aye riombogo yaani riumbagero riaye. Alafuuuu ebisinsi ebisinsi birobio noo bire ase chingoro chiria chiabo. Nobimeete ombiri bwanyu mang'ana ande. Obosinsi nobosinini sana, ee, oboke. Ee, nabo okonyara gokerora. Ee. Ee, bigotaarera inse amaroba. Yaya. Boria, boria, boria chintuga chi, buna ebinga chintuga chi bikoruruka.

Chindemero na emegondo. Emegondo. Ee. Bono emegondo, ekero kwa- kwanye- kwanyenacherire yabeire eplot, kwarosirie yabeire enke, nigo okoiroka chindemero. Ee. Alafu. Obosooi, Abanto mbare gobwate chinguru gete, ekero akorigereiri iga igo okonyora okonyora ekwere nonye na eskin yago, ri risanku riago rigochaka kobwa gotwara obosesa ebire buna obosesa. Naende okonyora ng'a egekera omobere ke ke aiboreranie nakerokio.

Tori gokwa, erio omobere ogo okaria gose nakoregere riga, ri- ri- risanku riao riachaka gotwara. Ee, okoba kwaye buya, mbabwate emete ba ogo ogo gwesuberia, buna eng'urua ng'uria, na neri nerigwandi eri riba riri, eh. Ee.

Ekiagera otori koigura omobere ime bobe mono, nigo okonyora rioka gwachakire gose gotwara ebitonotoni okweagia buna okwo na kweagia. Bono naende risanku eri noriaka amaguta rindi rikoba buya bwango bwango nabo rigotigara ebitomasa bire oo bire engencho gete iga. Maete ntobwate arakabe rirongo ase aria abamong'ina bare korosia babeke ebito, na rirongo riria rikorosigwa rigoe korwa ase emetegete, eagera onye omonto onyorire obokong'u na bono omonto orwarire eng'encho gete, rirongo nabo akoe gose eng'ombe nkoegwere eria eng'ombe eria yangire konyora emori gose riria yanyorire. Ekoegwa egere omonto tebasa ko tebasa konyora monto abase koyerigereria erware. Nigo rironge Gose na omonto omonto buna bono oria amasangi amasangi na ekero buna bono onye onye mobwate omosubati oyomo onye kinyuomete totebe na nyuo. nyoe kwanyuomire oo erinde naende omare kogenda ase o- o- omo na omosu naende omanye kogenda ase omo omosubati onde. Omokungu oyo ori oria mwa omokungu oyo mwaerete koma achie konyora oria ekero agonkirie.

ibusio ekwengoa mani machando onsi gicha onyore amache bwango Sokoro egento nkorora gianchandire enderi nenderi enderi nenderi enderi negento eka- igo ekwere ogote- gwatororoka kwao kore oko- e- enderi generation ng'aki moko- ng'a- mobwate ng'aki mogenderete abanto korwa chisokoro Eri nere rende eri enderi abang'ina mbare babwate oborogi, oborogi obwo bore bakoegwa bokorenda omochie tari goita onde lakini nabo akonde otuma otuma nabo abwate abanto onde tari goita monto tari goita monto oyio bono naende abanto baye bagokina bakona omoiseke oye nabo bagocha baminyoka batuma batuma motari gokomochia oyio. Motari koi tari goita omonto onye ogoita omonto ekero omonto arigire omonto arigiri omonto abekire omosira iga iga yagokwa lakini oria ere ago baria nabo bagoteba ng'a eye na enderi mbwate enderi enderi mbwate ya baba yokore enderi emineti oko engencho yaye na okorenda enderi eywo iga niga egokonya okogenia abana buya obwate omorio ogo okobaa mbabase ko omonto onde tabaroga.

Igo teri kende ekio gekora nkeri kororekana egento getari geee buna ekia botambe, igo omo omonto agokorora ng'a oyoga iga omonto otari boronge. Igere aye buna okobugia omoro oria, onye okobugia omoro oria rioka, omonto agote oyo bono oyo omo omotwe oye osareke, o- omotwe obichokire. Chinsanako, chimonyo, egesinsi, mbinto ki ebi? Ebio ebigoikorokwa bionsi bionsi bono ebire ebiamwabo ebichuni, ebinkamo bire ebichuni, na kera kera ekemo nkebwate chingencho chiaye, ekiara onye onye nemonyo nigo okonyora ekorosi riumbogerio riaye, chinsano ko chikorosia chinsano ko chikoruma, chimonyo echi chikoria endagera, na ebisisira biabio igo tokonyora gegoku na gento gionsi gekoria eria gekoria yaye yoka.

gekonyora nonya na ebichuni amakondo aya echigokebwata chiakerwani mpaka chiaria chimonyo nchiri koayera bwango iga. Na ebisinsi mbiri koruma ebisinsi bira bikona gotara mbiri koruma ne endagera yaye yoka bikori mbiri koruma onde mbiri kori gento kende bisari.

Nabo oranyore chigocha chigoeta omochie, chigoeta omochie, chigoeta naende chigocha omochie, chikona kobaruma, chikogenda ogoeta ekero omonto okwere omochie oyio. Ekero baria ba kare bamanyete kogenda ase oboragori, nabo akagenda omonyang'anchire oo otebiwe ng'a aa omote no omote omonto nakengire. Omonto naende gakure, oria okengire. riria buna mwamotindeka igo, gokonyaa chinswe nako chigoeta abwo, chigoeta, chigoeta aye nomochie omogima. Echio chiakorokereria ekioro keria ng'a omonto oyio iga akengire agakwa. Goika rero, goika barangere, barangerie, baita one, ing'aki oyakwa, ing'o obegete omote, bagenda ri o bakoroka oboturi, oboragori bakoroka oboturi, ogende oborie o- otebie aa oyo iga iga abegeretwe omosiro, bamochia korenta omoriori, ochia kor ocha kor orioro orusie ebinto ebio. gose gose omonyamosira obae amanyansi basiarera biaito ebinto ebi bionsi.